Na khensa ku va ni pfulele chanel ya matimba ya mavonelo ma YouTube chanel ni kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni lava ku vulavula hi mhaka liya ya ku va ku hayi hi loyi sesi i xivuya i vuye a vukatini vukati byi n'wi tsandzeni laha ni vulavula hi munhu loyi a nga lovoriwa ku endliwa mihiva yivani hinkwayo hi yena hi n'wi vulaka xivuya n'wina vo tlhakela tlhakela mi ya mi ya titlhoma mitini ya vanhu mi nga lovoriwanga a mi weli kona ka type ya xisivuya ivi loko sesi a vuyini kwala kaya swa vukati swi tsandzini ivi a kuma ku laha kaya vo buti va ha ri kona va ri vambirhi a ve se huma switandi ivi un'wanyana a ku hayi n'wina va majaha mi fanele mi huma switandi mi niyizela sesi ku sesi a ta kota ku sala a tshama na vana va yena. A ni ali ku swi ya hi mindyangu swi ya hi mimiti ni nge lwisani na swona sweswo but a hi languteni ka tlhelo leri a hi languteni ka mhaka ya tlhelo ra gandzelo loko gandzelo ri ri kona kwala mutini i mani a nga ta sala a control-a gandzelo rero loko mukhalabye na mukhegula va ti fambela va ti yela a muya wu nga vuyi a ni a hi ali va ri hahani hi yena a phahlaka kwala mutini loko hahani wun'wani kumbe a ri kwale vukatini bya yena wa landziwa ku hayi. va ri n'wana buti or le kaya ka phahliwa i ta ta a ta ta phahla vana va buti a phahla yini a phahla vatukulu va kwala mutini but leriya ro mi kuma ku sesi loko a fika kwala kaya a fika a tshama ivi a control-a girandele a swi laveki a swi kahle hi xintu ma twisisa se loko timhaka ti ri so mi kuma ku van'wani vakhalabya na vakhegula loko va ri macheleni ya pfumela va ta ku ha n'wana wa hina i nge hi ya hi ya ku lavela xitsandzani le kule le or le gangeni va ta ya va ya n'wi lavela kona xitsandzani a ya ti tshamela kona na vana va yena loko ku lava ku phahliwa loko n'wana wa makwavo a vabya i ta tata a fika a phahla n'wana wa makwavo loko ku ri ke ni swa macheleni a swi pfumeli ivi vana va majaha va pfumelelana va ku ha sesi mi nga tshama la kaya mara a swi tiva ku loko ku lava ku ta phahliwa kwala mutini i fanele a vikela vamakwavo a vikela va buti wa yena ku hayi heyi. va ri ku na mphahlo le kaya se loko ku ri na mphahlo hi swi endlisa ku yini ke, vamakwavo va tata va tata va ta rhangela gandzelo leriya ivi ku phahliwa loko ku hetile ivi vamakwavo va tlhelela ku emitini ya vona na vona loko va lava ku phahla va tata va fika va ku hayi sesi hi lava ku phahla laha kaya ivi sesi a fika a phahla. ku endliwa swin'wana na swin'wana mara loko vana va sesi va vabya va ri na ti-problem vana va sesi va ku hayi mhamba yi ri va fanele va ya va ya phahliwa kwihi le va humaka kona sesi i ta teka vana lava a va yisa ka vatswari ka ka tata wa vona or tatana wa vana lava a ya a va phahla ka mikwembu ya ka vona leyi but ku na leswiya swa ku va ku hayi vana va ri va lava ku phahliwa hi malume va ta ni landza kwale mpfungwa kwale gangeni ni vuya ni ta ta phahla vana va sesi hikuva vana va sesi va yini va vabya se mara leswiya swa ku hayi.

muhariva na muhari a va ha kumani ku tshama ku kha ku lwiwa ma twisisa se mhaka leyiwani mi yi languta leyi mi kuma ku masiku lamawani hi tshama hi kha hi rilarila hi yona ku ta hayi majaha humani switandi se se va vuye evukatini hi yi langutisa ngopfu na le ka vuenti bya gandzelo le ra kwala mutini ku i mani a fanele a sala a rhangela gandzelo hi ku n'wana wa jaha hi yena a fanele a sala a rhandzela. a rhangela gandzelo rero kusuka madzanadzana ya malembe ya le ndzhaku le swo fana na mina loko n'wana wa mina o vabya a khoma hi mavabyi ni landza sesi ni fika ni ku a sesi n'wana wa vabya sesi va tata va ta phahla va tata va ta phahla n'wana buti ma ni twisisa ivi loko ku humelela swin'wana swilo mi kuma ku malembe ma kha ma famba na mina ni ta ni ya ti lavela xitsandza xa mina ivi n'wana wa mina wa dya a ti kumela ximutana xa yena n'wana wa nhwana a va tekiwa hi lavaya le loyi a dya hi yena a nga ta sala a control-a laha mutini a sala a control-a gandzelo ra kwala mutini wa mina. ma ni twisisa loko mina ni ri na ti problem ta mina ni ta ni ya kha ni ya ni ya phahla ku lexikulu loko n'wana wa mina a vabya i ya ya phahliwa ku a xikulu se loko a hume xitandi xa yena a ri na problem i ta ta ta phahliwa ku le ka mina kumbe wo ka famba ya phahliwa le ka gandzelo leri nga kona le mutini wa papa wa wena kumbe i ya ya phahliwa ku le ka mukhalabye that's why mi kuma ku mimiti ya vakhalabye yo tala ya hlayisiwa vanhu va ka hina a hi tlhogomeleni dankie.